Khuazram kip in a kan lengtu Chinmi u le nau nulepa hna Chin News Channel in kan in don hna. Atu zong February no hawng zarhhnihnak thawng kan thanh ṭhan cang lai. Mur chungah fale kaltak hmangmi. A leng ah khuate a linh kulakua degree a phan ahcun mur chung cu minute pahra ah degree sawmi le pali a phan lai i minute pakul chungah a linh hi sawmruk degree a phan lai. Hi sawmruk degree a phan ahcun ngakchia an thi kho cang. A bik in ngakchipawl an thluak hi a no tuk i a lin tukmi nih fawi tein a hrawh khawhmi hna a si. Australia ram ah kumkhat ah ngakchia sawmthum le pasarih cu motor chung kaltak ruangah an thi tawn. A ruang cu motor chung a linmi nih a thah hna. Tukum chungah ngakchia zahnih le pali motor chungah an kaltak cang hna i kumkhat ah ngakchia thongkhat le za le sawmruk le panga an kaltak hna. Victoria ah cozah phunglam ningin na fale kha motor chungah na kaltak hna ruangah biaceih zung na phanh ahcun Phaisa dollar thongthum le zaruk le sawmkua asilole thlaruk chung thongthlak khawh na si. Ṭhal caan a chuak cang i na fale kha motor chungah chikkhatte zong kaltak hna lai cih. Chikkhatte lawng na rauh ding a si zongah na fale kha i kalpi zungzal. Tuluk nih Kawlram daihnak ser dingin a forhfial.

Tuluk nih an herhmi cu kan bawmh ko hna. Daihnak a um ahcun an ram ah an kir ṭhan ko lai tiah ka ruah. An ram ah an kir ṭhan khawh zau nakhnga daihnak ser dingin Kawlram leikap in siseh Tuluk he fakpi in rianṭuanṭi dingin kan i ruahchan ko tiah Foreign Ministry lei in biachimtu Hua Chunyin nih a chim. Tuzarh chung Shan ram i kahnak ah Kawl ralkap minung sawmli le pasarih an thi i Kawl cozah nih ram pumpi daihnak a tuah khawhlonak a ruang le thongkhat zakua sawmli riat ah Mirang sen in luatnak a hmuh hnu in a cangmi kahnak vialte a donghter khawhlonak a ruang cu Kawl ralkap nih ngol loin tapung a kah peng ruangah le mi tampi thihnak chuahpi ruangah hin a si.

Pakistan ram ah Muslim biakinn an puah. Pakistan ram Peshawar khuapi chungah Taliban ralhrang nih Siam Muslim biakinn cu bom le meithal in an kah i a tlumbik minung pukul an thi i minung sawmli leng nih hliamhma an pu. Cuti biakinn an kah lio ah cun Biakinn pawngah Taliban ralhrang pakhat cu palek nih an kah i a thi. A dang pakhat nih nunnak pek in bom aa puah i a pathumnak pa tu cu a nung in palek nih an tlaih, tiah Pakistan palek nih an chim. A luanciami zarhhnih chung zongah khan Shdi pengkulh Shi Kapoor khua ah Shia biakinn cu an rak kah i minung sawm ruk an rak thi. Kahnak a cangmi vialte lakah minung nunnak tam bik a thattu Taliban tapung he aa pehtlaimi Suning tapung nih Shahkapur khua kahnak hna kanmah nih kan kahmi a si tiah an ti. Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif nih a thimi vialte hna caah ngaihchiatnak a langhter i cozah nih hi bantuk thil ṭhalo a tuahtu hna hlohtu dingah fakpi in a hmang cang lai tiah a ti. Chaklei North Korea ah mobile phone a tam chin. Seoul smartphone telh in North Korea ah Tuluk sinin mobile phone tampi a ram ah a luhter. Chaklei Korea nih kum thonghnih le kum hleili chungah nuai sawmrit le thum man tluk a simi mobile phone a ram chungah a luhter tiah Korea International Trade Association nih a chim. Culakah nuai sawmli le li man tluk in Tuluk ram in a rami an si. KITA nih hlathlainak ka tuah i atu bantukin mobile phone North Korea nih ram chungah a luhter hi kum thong ni le kum sarih thawk in a tam bik a si. Kum thong ni le kum hleikhat in Kim Jong-un nih nawlngeihnak a lak hnuah khualipi Pyongyang ah mobile phone le tablet a hmangmi an tam chin cang i a hmangtu hna cu bawi deuh le mirum deuh an si. Nikum June thla in cun North Korea ram ah mobile phone a hmangmi hi milu nuai 3.4 tluk an si cang lai tiah ruahdamh an si i an milung zatuak in cun zatuak pahra nih mobile phone an hman khawh cang. Trans-Asia vanlawng mawng pukul le pakua rian dinhternak Taiwan vanlawng Trans-Asia cu tichung ah a tlak zarhkhat hnu ah Trans-Asia vanlawng mawng pawl cu humhimnak caah a thar in camupuai an tuahter ṭhan hna i a awng lomi asilole camupuai tuahnak hmun ah a rak chuak duh lomi minung pukul le pukua cu an rian in an dinhter hna. Ruah lo pinin thil pakhatkhat cang cual selaw zeitindah kan tuah ningcang a si lai timi hneksaknak an tuahmi hna hi vanlawng mawng minung sawmruk le pariat chungin minung pahra cu an sung i minung pahlei kua cu hneksaknak hmunhma ah an rak chuak duh lo. Mah vanlawng a tlai i a thimi minung pakhat caah tantakmi chungkhar hna cu nuaili le thong sum sarih kan in liamh hna lai tiah vanlawng lei ṭuanvo ngeitu pawl nih an ti hna. Asinain a thimi minung sawmli le pasarih chung in aho chungkhar hmanh nih an cohlang duh lo tiah Taiwan thawngzamh phu pakhat nih a chim. Russia nih tapung a bawmh chap. State Department kahdaihnak ningcang phanh lai ah Russia nih Ukraine tapung cu raltuknak hriamnam tampi le thilri tampi a bawmh ṭhan hna caah kahnak fakpi in a chuak i a tlumbik minung pukul le paruk an thi. Ukraine ralkap le tapung cu Tabaksv hmun ah fak khun in a luancia ningani ah an i kap hna. Naite ah Russia sinin missile le tank pawl cu Ukraine tapung sinah an rak phan i ri khiahmi hmunhma lonh in le mipi tampi an umnak hmunhma ah dohnak fakpi in a can caah hin kan lungre thei ko tiah US State Department in biachimtu Jen Psaki nih ningani ah a chim. Russia nih Devoltsev pawngkam ah ralhriam mipiak le missile tampi a chiah cang hna. Russia ta an si hrimhrim ko tiah kan i fiang tuk. Cun raltuknak vanlawng pawl zong Devoltsev pawngah an chiah hna tiah Sani nih a chimchap. Ukraine nichuah tapung caah Russia nih bawmhnak pek a timhmi thilri pawl zong Russia le Ukraine ramri ah tampi a um tiah US nih a chim. Zarhpini suimilam hleihnih ah khan tapung le Ukraine cu kahdaihnak tuah dingin France, Germany, Ukraine, Russia le Ukraine tapung pawl nih nilini tuahmi tonbiaruahnak ah hnatlaknak an ngei cang hna. Atutan thawng kan thanh khawhmi cu mah vial hi an si. BBC le VOA News chirhchan in thanhmi an si. Chin News Channel kan lengtu nan zaupite cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Keimah ka min cu Prisla Mung ka si.